Nee, wierklech e ganz, ganz grousse Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten op eiser Pressekonferenz vum Comité national vum OGBL. Dir wësst, datt dat ëmmer e wichtege Moment ass fir eis, dat iewescht Gremium vum OGBL, wat zesummekënnt, fir d'politesch Prioritéite fir déi nächst kommend Wochen ze definéieren. An et ass e spannend Joer an dofir ass dat och e wichtege Comité national. Dofir e ganz, ganz grousse Merci. Eise Comité national vun haut de Moie war e wichtege well mer e bëssen e Réckbléck gemat hunn, wat ass alles passéiert schonn dëst Joer, an och en Ausbléck op dat super Waljoer, wat sinn déi politesch Prioritéiten och fir déi schaffend Leit an d'Pensionéiert. Wann ech soe Réckbléck ass et evident, datt mer kuerz op d'Tripartite agaange sinn an nach eng Kéier ënnerstrach hunn, datt et e gudden Accord Tripartite ass. Dass mer dozou stinn a frou sinn, dass et zu deem Accord do komm ass. Dat ass ëmmer esou, wann en Accord fonnt gëtt an d'Mesuren esou lues a lues gräifen, da brauch een e bësse fir ze gesi wat wierkt et da wierklech a wat hëlleft et. A mir gesinn, dass et wierklech eng grouss Ënnerstëtzung ass fir de Pouvoir d'achat vun de Leit, souwuel vun de schaffende Leit wéi awer och vun de Rentner, souwuel vun de Residenten wéi och vun de Frontalieren. An dat ass wichteg fir eis als OGBL, well dat sinn déi Leit, déi mir dann an der Tripartite vertrieden. Mir gesinn dat mëttlerweile och un den Zuelen, déi och zirkuléieren, déi Der och gesinn hutt, och d'Zuelen à l'appui vum Finanzministère, wou mer déi eenzel Elementer gesinn, d'Adaptatioun vum Barème, de Crédit impôt, mee och déi steierlech Mesuren op de Préen, wéi all déi aner sëllegen Hëllefen. A mir gesinn och ganz rezent an deene leschten Entwécklungen, dass d'Confiance vun de Consommateuren zu Lëtzebuerg erëm, am Opschwong ass. An dat ass wichteg esou. Dat ass wichteg natierlech fir d'Leit an et ass awer och wichteg fir d'Ekonomie. An dat ass wichteg fir jiddereen, denken ech, deen do mat um Dësch sëtzt. Dofir nach eng Kéier e klenge Rappell, och wat d'Inflatioun ubelaangt. An ech mengen, dat ass jo och e grousse Mérite vun deem Tripartite-Accord, dass mer et awer fäerdegbruet hu mat deene Mesuren, och schonn d'leschte am September, mee och elo dësen, d'Inflatioun e bëssen an de Grëff ze kréien. An do ass och interessant ze gesinn, contrairement zu deem, wat da sou oft behaapt gëtt, dass eisen Index an d'Paien d'Inflatioun ukurbelen, dass mer Statistiken hunn, och vun Eurostat, ech weess net, ob Der dat gesinn hutt, dass mir am internation oder am europäesche Verglach ganz niddreg leie mat der Inflatioun an och effektiv déi Länner, déi puer Länner, wou et nach Indexmechanisme ginn, déi si wou d'Inflatioun am niddregsten ass europäesch gesinn, wat dann och alt erëm eng Kéier déi beweist, datt et dee Phänomen vun dem Auto-allumage net gëtt an datt et au contraire ganz wichteg ass d'Inflatioun an de Grëff ze kréien an dat hu mer och gemat, och mat eisem Indexmechanismus an an dat hu mer alles de Moien am Comité national nach eng Kéier récapituléiert an et war eis och wichteg dat kloerzestellen. Par rapport zu deenen awer Reprochen, déi da vu verschiddene Säite koume vu Leit, déi versicht hunn, den Tripartite-Accord awer op déi eng oder aner Manéier ze contestéieren, an déi Saache waren eis och wichteg nach eng Kéier ze ënnersträichen, dee Reproche, dee koum, also déi Reprochen, déi koumen, goungen an d'Richtung, op där enger Säit net ekologesch genuch an op där anerer Säit och net sozial gerecht genuch. An do wéilte mer gären eng Kéier kuerz drop agoen, well gesot ginn ass, Elo si ganz vill Mesuren, déi gräifen, an do gëtt et kee Ciblage social. Dir musst wëssen, mir als Gewerkschaft ënnerstëtzen do d'Leit an d'Interesse vun de Leit, souwuel de schaffende Leit wéi de Pensionéierten, an dat natierlech bei den Niddregverdiener, mee awer och bis déif an d'Mëttelschicht eran. An dat hu mer alleguerte gemierkt an deene leschte Méint an an där Kris, an där mer, déi mer elo duerchliewen, dass déi Kris déif an d'Mëttelschicht eran, d'Leit trëfft an haart trëfft am Portmonni, mat alle Phänomener, an ech ginn net méi drop zrëck, well dat ass schonn oft genuch gesot ginn, mee duerch d'Energiekris, duerch d'Konsequenze geopolitesch vum Krich, duerch awer och d'Geldpolitik a mat de steigenden Zënsen, muss mer einfach feststellen, dass d'Pouvoir d'achat vun de Leit, ferm attackéiert war an ferm erofgaangen ass an dofir war et wichteg do Saachen ze ënnerhuelen. An dat hu mer, an ech fänken u mam Energiepräisdeckel, well deen jo och dann oft erwähnt gëtt als Energiepräisdeckel, deen dann och deene Menagë mat héijem Revenu zegutt kënn. Et ass, mir wëllen dat Spill do net onbedéngt matmaachen vun deem sozial Neid schüren zwëschent de Klengen Verdénger an de bësse manner kleng Verdénger. Well et ganz wichteg ass ze soen, dass dee Moment, wou een en Energiepräisdeckel, a wénger Form och ëmmer, mir hunn et gemaach, souwuel um Gas wéi um Mazout, wéi um Elektresch, wéi op de Pellets, wéi op allen Energieproduiten, wou een eng Präisandämmung virhëlt, sinn ëmmer déi éischt Beneficiairen dovunner déi mat den niddregen a mat de mëttlere Gehälter. Well et ass natierlech bei dem normalstierfleche Menage, do wou d'Energiepräisser relativ gesinn am meeschten duerstellen, also vun dem Pouvoir d'achat, wou een am Enn vum Mount an der Täsch huet, ass et natierlech fir Kleng a Mëttelmenagen d'Energiekäschten proportional méi héich wéi déi bei méi grousse Verdénger. An duerfir ass och déi Mesure, dat wëlle mer och eng Kéier ënnersträichen, och eng sozial Mesure, well all Mesuren, déi mer op den Energiepräisser maachen, natierlech de Menagen hëllefe mat klengen a mëttlere Gehälter. An datselwecht gëllt fir dat Beispill mat der Augmentatioun vum Plafong vun deem, wat ee kann ofsetzen. Bei dem Prêt, do treffe mer kloer déi Leit, déi e Prêt hunn, an Leit, a mer treffen och do nach eng Kéier kloer Leit voll an der Mëttelschicht, déi am meeschte gehollef kréien iwwert déi heite Mesure. Dir kennt d'Zuelen, déi publizéiert gi sinn, an do gesi mer, datt mer och bei klengen a mëttlere Gehälter e groussen Effekt hunn, wat déi Tripartite-Mesuren do Ubelaangt. An do si mer voll bei jonke Leit, aktive Leit, déi sech wëllen eng eege Wunneng oder en eegen Haus leeschten, déi en Prêt maachen op enger Bank, déi elo flagrant getraff si vun den Taux'en, déi en Taux variable musse maachen an déi hei iwwert deen dote Wee e groussen Hiewel hunn awer fir hir Kafkraaft e bëssen opzewäerten um Enn vum Mount. An och dat, duerfir ass et eng, an eisen Aen, eng total sozial Mesure, déi deene Leit am meeschten zegutt kënn. An dee leschte Punkt ass d'Adaptatioun vum Barème. Et ass ganz vill schonn dozou gesot ginn. Dir wësst, dass de Comité national an den OGBL a senger Politik ganz laang schonn Fuerderungen huet zu der Steiergerechtegkeet. An zu deene sti mir à cent pour cent. Mir sinn an déi heiten Tripartite eragaangen an och schonn an déi vum leschte Joer am September an och schonn an déi vum Mäerz, mat enger Regierung, déi eis gesot huet alleguer, et kënnt net zu enger Steierreform. Duerch Covid an all d'Ëmstänn wäert et net zu där grousser annoncéierter Steierreform kommen. Mir waren an enger Kris vun der Kafkraaft vun de Leit an dofir hu mir gesot, mir stellen elo no vir an alleréischter Prioritéit d'Fuerderung vun der Adaptatioun vum Steierbarème un d'Inflatioun, well dat eng Situatioun war, déi net méi tenabel war, well mir an enger Situatioun waren, wou um Enn vun dëser Mandature aachtmol, d'Leit Steiererhéijungen erlidden hätten a wou mer gesot hunn, do muss eppes dogéint gemeet ginn. A mir si mat der Fuerderung vun der Upassung vum Steierbarème an an d'Tripartite eragaangen. An déi hunn, dat hunn ech och schonn hei oft an der Pressekonferenz vum nationale Virstand gesot, dat ass eng Fuerderung, wou och nach eng Kéier relativ gesinn d'Mëttelschicht am meeschten, dovunner beneficiéiert, wann dat ëmgesat géif ginn. Mir haten ëmmer d'Beispill genannt, wann déi aacht Indextranchë bis um Enn vun dësem Joer integral giffen adaptéiert ginn am Steierbarème, da wär dee mat engem Duerchschnëttsloun vu 5.000 Euro brutto am meeschte gehollef. Deen hat e Benefice gehat, wa mer déi komplett Upassung gemat haten, vun 2.000 Euro, respektiv huet 2.000 Euro d'Joer do méi Steiere bezuelt, wéi en hätt missten, wann et ëmmer eng Upassung vum Barème ginn hätt. Dat heescht, och hei relativ gesinn, si mer, also profitéieren am allermeeschten d'Leit an der Mëttelschicht dovun. Dat kënnt duerch d'Progressivitéit vum Barème an de Mëttelstands, Buckel an an eisem Steierbarème, fir dat och nach eng Kéier richteg ze stellen. Natierlech ass et esou, dass Leit mat méi héije Gehälter wéi d'Mëttelschicht och elo profitéieren dovunner, wann de Barème adaptéiert gëtt. Mee alleng vun der Injustice, déi duerch déi Steiererhéijunge vun der Kaderprogressioun passéiert sinn, sinn awer och erëm déi Kleng an déi Mëttel, déi natierlech am meeschten dovunner profitéieren. A mir sinn net Déi, déi elo d'accord sinn, datt mer ufänken d'Leit ze splécken, déi schaffend Leit an d'pensionéiert Leit ënnert sech ze splécken an de sozialen Näid ze schüren, dat ass e Spill, wou mer net d'accord sinn, fir matzespillen a wou mir ëmmer erëm betount hunn, Hei hu mer missten eppes maachen, fir déi Kafkraftkris do ze iwwerbrécken. An dann ass et esou. Do kréie mer da gesot, okay, Dir hutt en Deel vun Ärer Steierbarème do ajustéiert kritt, mee mir hunn net alles ëmgesat kritt. Mir hunn net déi aacht Tranchen ëmgesat kritt, mee wéi Der alleguerte wësst, just déi zwou Komma fënnef Tranchë fir ab 2024 a fir dëst Joer Steierkredit. Mee dat hu mir vun Ufank un net verstoppt. Mir hunn ëmmer gesot, Mir hunn hei net honnert Prozent Recht kritt op der ganzer Linn, mee mir hunn e ganz wichtege symboleschen Schratt erreecht vun enger Regierung, déi, déi nach e puer Woche virdru gesot huet, dat ass e finanzpoliteschen Harakiri, dat ass irresponsabel, dat maache mer net, dat kënne mer net, an déi zënter 2017 absolument net méi envisagéiert hat, d'Upassung vum Steierbarème ze maachen. Dat heescht, fir eis ass hei e wichtege Schratt awer geschitt, mee en ass nach net ganz vollzunn, an dat hu mer ni verstoppt, datt mir do hannendru bleiwen an esouguer an der Pressekonferenz vun der Tripartite, selwer nach owes, wou den Accord, den Accord de principe fonnt ginn ass, hunn ech selwer nach eng Kéier betount, dat doten ass en Ufank, mee dat ass, mir ginn net no hei an hei ass nach ganz, ganz vill steierlech, wat muss gemat ginn. An dofir akzeptéiere mer och elo net, dass gesot gëtt, mir hätte missten an där heiter Tripartite d'Steierreform duerchzéien. Ech erënneren nach eng Kéier drun, dass mer net alleng an der Tripartite sinn, soss wär et jo och keng Tripartite. Natierlech wär den Accord dann anescht, mee et ass eng Tripartite an déi war an enger Kafkraaft-Kris, war et ni de Moment, dass mer gesot hunn, mir maachen elo hei op der Plaz déi grouss Steierreform. Dat war jidderengem bewosst a mir kruten dat vun der Regierung vu laangem ugesot, dass déi Reform net vun dëser, an dëser Mandature passéiert. Mir hu gesot, dass grad elo muss d'Ajustement vum Barème kommen, an do ass en Deel geschitt an deen ass nach net um Enn, déi Fuerderung. Mee déi grouss Fuerderung vun der Justice fiscale, déi ass natierlech heimadder net aus dem Wee geschaf. Mee dat hu mir jo och a kengster Weis behaapt an déi bleift. Eis Fuerderung bleift bestoen. Mir hunn eng ganz Programmatik als OGBL zu der Fro vun der Steiergerechtegkeet hei am Land. An Dir erënnert Iech dodrun, dass den OGBL och deen ass, deen dat dote vun Ufank un opwerft an deen dat ëmmer erëm och a senge Kongressprogrammer stoen huet. An dass, wann ee wëll eppes géint Inegalitéiten an der Gesellschaft maachen, a wann ee wëll eppes géint Aarmut, steigend Aarmut maachen, wann ee wëll eppes géint Prekaritéit maachen, géint steigend Tauxë vu working poor maachen, wann ee wëll eppes maache fir d'Schéier do beineen ze kréien, mee dann ass et natierlech iwwert de Wee vun de Steieren. An dann ass et de Wee iwwert de Wee vun enger Steierreform a Richtung vu méi Steiergerechtegkeet, dofir gi mer elo dem OGBL Schold, datt mer déi net hunn. Dat kënne mer op kee Fall maachen. Mir waren déi, déi ëmmer dofir astoungen, datt et zu méi Steiergerechtegkeet muss kommen. Et war just net den Optrag vun dëser Tripartite. An dëser Tripartite hu mer en Deel vun deem erreecht, wat mer wollten. An dofir konnt et net hei zu der grousser Steierreform kommen. Wa mer awer Vun der grousser Steuerreform schwätzen, do hu mir natierlech e kloren Optrag un déi kommend Regierung. A mir wäerten, an ech kommen nach drop zréck, mä mir wäerten natierlech deen Optrag do och formuléiere vis-à-vis vun alle politesche Parteien, wou mer genau soen, wat an eisen Aen misst passéieren. Mir hunn e ganze Katalog an e ganze Pak vu Visiounen an Ideeën, wéi ee Steuergerechtegkeet kéint schafen. Ech ginn haut och net op d'Detailer an, mä Dir kennt e bëssen eis Positiounen do. De part et d'autre, deen éischten Punkt ass sécherlech d'Steiergerechtegkeet am Barème vun de Personnes physiques, wou mer méi spéit sollten ufänken eranzeklammen an d'Besteierung vun de Salairen, wou mer sécherlech mussen Mindestloun steierfräi maachen, wou mer de Mëttelstandsbockel musse flaachen, wou mer uewen Tranchë kënnen Bäi setzen, fir ebe Groussverdénger méi ze besteieren, wou mer mussen iwwert déi Steierklass 1 A schwätzen an déi Ongerechtegkeet, déi do am Barème besteet, wou mer ganz, ganz vill Sputt hunn, fir dann dat ze maachen, wat elo vu verschiddene Säite gesot gëtt, Komm, mir maachen d'Besteierung vun de Personnes physiquen emol méi gerecht. An dat ass deen ee Volet. Mee deen aneren an déi vill méi déifgräifend fundamental steierlech Ongerechtegkeet läit an den Ënnerscheeder an der Schéier zwëschent der Besteierung vun der Aarbecht an der Besteierung vum Kapital. An do hu mir och eng ganz Rei Fuerderungen. Mir si weiderhi géint weider Betribsbesteiersenkungen. Et sinn der zwou geschitt an der leschter Mandature. Deem muss elo e Stopp gesat ginn. Au contraire mussen d'Dividenden méi besteiert ginn, d'Fortune muss anescht besteiert ginn, den Impôt foncier, dat hu mer och oft genuch gesot, do de Groussbesëtz vun de Multiproprietären, dee muss méi besteiert ginn, do kënne mer steierlech Recetten afueren, fir dann awer och méi Gerechtegkeet no ënnen ze maachen. D'Fro vun de Steieren op de Fongen an esou weider an esou virun wäert sécher fir den OGBL eng vun de Prioritéite sinn, op der Fro vun der Justice Fiscal. An do ass et einfach eis wichteg ze soen, Mir loossen et net zou, dass elo wichteg Mesurë fir d'Entreprisen a fir déi schaffend Leit an déi Pensionéiert haut a Fro gestallt ginn duerch eng grondsätzlech Fro vun enger Steierreform, déi vun der nächster Regierung soll attackéiert ginn. An a wa mer do attackéiert ginn, ass et natierlech och eng Attack op d'Gewerkschaften, eng Attack op dat, wat mer no bausse soen. An et ass kloer, mir sinn eng Gewerkschaft, mir vertrieden déi Leit, fir déi mir astinn. Dat ass eisen Job, dat maache mir all Dag an duerfir sti mir an. A mir sinn natierlech net politesch neutral, dat kann een net sinn als Gewerkschaft. Mir hunn natierlech Virstellungen, wéi eng Gesellschaft soll lafen a wéi déi Fro vun der Ëmverdeelung soll gestallt ginn. Mir hunn natierlech Virstellunge vun der Gerechtegkeet an déi wäerte mir en vue vun dëse Parlamentswahle ganz kloer an däitlech ausdrécken. A mir wäerten do déi eenzel Parteie préiwen a mir wäerten och, den OGBL wäert seng Wahlpréifsteng opstellen, esou wéi aner et och scho gemat hunn, an dat ass ganz kloer fir eis eng vun eisen Haapt-, Prioritéite fir déi kommend Wochen, wou mer wäerte kloer ausdrécken, wat geet a wat net geet a wat eebe wichteg ass. Mir loossen eis och net do vun deem Kurs ofbréngen, dat ass, dat ass ganz kloer. Mir deelen dat mat. Eisen Timing ass deen, dass mer eng éischt Mähried hunn, wéi Der alleguerte wësst, déi net méi wäit ewech ass an a do wäerte ganz kloer och no baussen matdeelen, wat mir eis erwaarde vun der kommender Regierung a wat fir eis wichteg ass a wat fir eis och net geet. Mir wäerten och dann no dem éischte Mee selwer mat eise Fuerderungen un d'Parteien eruntrieden. Mir wäerten Entrevuen mat den eenzelne politesche Parteien Froen. Mir wäerten breet Diffusioune maache vun eise Walprésteng an eise Fuerderungen. An och dat ginn ech oft gefrot, Gitt Der Walrecommandatiounen? Mir maache keng Walrecommandatiounen fir eenzel Leit, fir eenzel Parteien. Mir maachen awer Walrecommandatiounen op Programmer. A mir soen, dat do soll de Programm si vun enger Partei, vu Parteien, déi sech asetze fir d'Leit. A mir maachen déi op den Inhalter. A mir wäerten eis ganz sécher lech do net zu den Inhalter enthalen. An dat ass eeben, mengen ech, dee grouse Wee, dee mer elo an den nächste Woche wäerte goen. Ech kann e bëssen am Virfeld soen, wat eis Haaptprioritéite sinn. Mee erlaabt mer just eng Klammer, déi mer och de Moien als Comité national awer beschloss hunn an eis ganz wichteg ass, Virun de Parlamentswalen hu mer d'Gemengewalen, wou mer och nach eng Kéier de Moien am Numm vum OGBL, den Département des Immigrés hat et scho gemaat, Mee och nach eng Kéier am Numm vum OGBL National, e woarmen Appell, mä ech profitéieren och vun Ärer Präsenz, un all d'Résidenten, déi net Lëtzebuerger sinn, datt se kënnen sech op de Wielerlëschten aschreiwen, datt se sollen dovunner Gebrauch maachen. Mir hunn, mir deelen dat elo iwwert all eis Réseaue mat a versichen do esou gutt wéi méiglech Publicitéit dofir ze maachen. Et ass jo ganz einfach, iwwert de www. Je peux voter. Lu kënnen och dann d'Résidenten, déi net Lëtzebuerger Nationalitéit hunn, sech op de Wielerlëschten aschreiwen. Et ass just, muss een oppassen, Dir wësst dat alleguer, mee et ass de 17 Abrëll d'Deadline, dat heescht, et ass net méi ganz laang. An duerfir och nach eng Kéier hei vun dëser Plaz aus en Appell, vun deem Vott do Gebrauch ze maachen, wat eben och ganz wichteg ass. An dann op de politeschen. Positionnementer an op de Chamberwahlen, an ass et eis wichteg, mee do gëtt et, ass net grouss iwwerraschend, wat sinn eis Haapteckwäerter, eis Piliere fir d'Gewerkschaftsbeweegung, ass natierlech d'Fro vun de Léin, grad och an dësem Kontext, an deem mer sinn. Mir wäerte weiderhi fir gutt Léin astoen, och a Krisenzäiten. A wa mer vun de Léin schwätzen, da komme mer net dolaanscht iwwert de Mindestloun ze schwätzen. Mir wäerten also och do D'Parteie préifen, ob hire Positiounen zu dem Mindestloun hei zu Lëtzebuerg, den OGBL hat war deen éischten am Fong, dee viru laange Jore gesot huet, de Mindestloun misst ëm zéng Prozent strukturell erhéicht ginn. Mir hunn e ganz klengen Deel kritt, mir si bei null Komma néng Prozent Erhéijung vum Mindestloun, dee passéiert ass. Do ass nach ganz, ganz vill Sputt an do muss och nach vill passéieren a grad och elo an dësen Zäiten, ass et noutwendeg, dass och déi Fuerderung nach eng Kéier no vir gestallt gëtt. Ech soe just par rapport zu der europäescher Direktiv an zu den Diskussiounen, déi lafen op europäeschem Niveau, ech denken Iech déi verschidde Montanten, wa gesot gëtt, en nationale Mindestloun soll sech ëm ronn 6 Prozent vum Medianloun beweegen, da si mir do 9,3 Prozent drënner mat eisem aktuelle Mindestloun. Also d'Zuele si elo e bëssen, datéieren e bësse méi. Mee net déi allerrezentst, mee dat ass ronn ongeféier do, wou se sech beweegt. Wann gesot gëtt, de Mindestloun soll sech ëm 50 Prozent vum Salaire moyen dréinen, da si mer do bal 15 Prozent ënnert deem, wat misst sinn. Wa mer de Budget de référence vun de Menagë vum Statec huelen, da si mer nach wäit driwwer, da si mer bal bei 17 Prozent, wou eise Mindestloun ënnert deem ass, wat de Statec aschätzt als noutwendeg, fir zu Lëtzebuerg dezent ze iwwerliewen, sou dass mer Nachholbedarf hunn, also nieft der Fro vun der Ëmverdeelung vum erschafene Räichtum, dee jo vun de Leit erschaaft gëtt, ass et awer och d'Fro vun de Besoinen an der Kafkraaft vun de Leit, déi an Niddregléin an Mindestlounsecteure schaffen, wou dringend eppes muss gemeet ginn. Zweete Volet zu de Léin, ech maachen et kuerz, well et ass esou vill ëmmer, ass d'Fro vun dem Kollektivvertragswiesen. Och do Si mer enttäuscht, muss een esou soen. Am leschte Koalitiounsprogramm war ugedeit ginn, datt et sollt diskutéiert ginn a Richtung vun enger Reform vum Kollektivvertragswiesen. Mir hunn aktuell e Kollektivvertragsgesetz, dat ass och gutt esou, mee dat Gesetz ass einfach net méi ugepasst un d'Realitéite vun der Lëtzebuerger Tissu économique a mir brauchen en neit Kollektivvertragsgesetz. Dat ass awer elo net komm. Elo ginn et vill Grënn dofir, an da ass Covid komm an aner Suergen sinn dotëschent komm. Mee de Problem ass, et ass einfach kee Millimeter weidergaangen, wat dozou féiert, dass eis Couverture u Kollektivverträg eigentlech weiderhin erofgeet. Mir sinn do bei ronn 50 Prozent vun den Entreprisen, wou zu Lëtzebuerg ënnert an dem Genoss vun engem Kollektivvertrag sinn. An dat muss erhéicht ginn. Also dat seet och Europa eis, dat seet jo elo souguer d'OECD, Port op d'Couverture vun de Conventions collectives. Dat gëtt vun allen Niveauen awer prekoniséiert a mir sinn do e bëssen hannendran. An do maache mer och en Appell un d'Parteien, sech zu dem Kollektivvertragsgesetz, Reform, ze positionéieren. An deen drëtte Volet, deen d'Léin zu Lëtzebuerg ausmécht, ass den Index. Mee do brauch ech mengen, ech net méi esou vill dozou ze soen. Do kennt Der eis Positioun awer och ganz kloer. Mir si frou, dass den Index verteidegt ginn ass, well mer eis gewiert hunn, dat wësst Der, dat war jo elo net vum selwe gaangen, loosse mer mol esou soen, fir et léif auszedrécken, mir hu jo misste vill streiden dofir, mee ni si mer do an dréchenen Dicher, an dat kritt Der alleguerte mat, ni ass d'Thema zou, an ëmmer an Zäite vun héijen Inflatioun ass den Index e Problem. En ass jo ni e Problem, wa keen erfält, mee wann en der erfalen, da gëtt et ëmmer e grouse Problem. An da kämen se vun Indextranchen. An duerfir wäerte mir och do eis Positioun ganz ferm widderhuelen an och ganz kloer kucken, wat soen se, déi eenzel Parteien, zu der Fro vum Maintien vun eisem aktuellen Indexmechanismus. Dat ass d'Fro vun de Léin. D'Fro vun de Steieren hunn ech schonn e bëssen duerch, mee dat wäert sécherlech ee grousse Punkt sinn, wou mer genau iwwerpréifen, wat gesot gëtt, wat deen een an deen anere wëll. An dann en drëtte Volet ass dee vun den Aarbechtszäiten. Do wëll ech och haut elo net méi ze vill drop agoen, mee d'Thema ass lancéiert, jiddereen äussert sech zu der Fro. Mir hunn oft genuch an haart genuch gesot, dass et un der Zäit ass fir eng Aarbechtszäitreduzéierung ze diskutéieren. Mir sinn do oppe fir de Sozialdialog an där doter Matière. Mir hu ganz vill Propositionen. Mir mussen dat och ëmmer am Sozialdialog maachen. Dat ass souwisou, déi do Fro ass och gekoppelt mat der Fro vum Kollektivvertragswiesen, well et kann, et muss een en nationaalt Gesetz schreiwen, mee dorënner muss ee kucken, wéi et an den Entreprisë kann ëmgesat ginn. Dat geet dann iwwert de Kollektivvertrag. Mee an Zäiten, wou jidderee vun Aarbechtszäitreduzéierung schwätzt, an Zäiten, wou ronderëm eis zeg Länner et ëmsetzen oder versichen, et emol ze testen an Entreprisen, an dobäi erauskréien, Ma jo, d'Leit si besser, si si méi gesond an si si méi zefridden op hirer Aarbechtsplaz an doduerjer hu mer och nach Gewënner un der Produktivitéit, An deenen Zäiten, wou souguer aner Länner wéi England, déi eis jo net ëmmer e Virbild sinn a Froe vun Aarbechtsrecht, Entreprisen hunn, déi selwer feststellen, voilà, dat bréngt eppes a mir hunn et ëmgesat an et ass richteg gutt ginn, an deenen Zäite geet dann en Arbeitgeberverband hei zu Lëtzebuerg fidel hin a seet, majo, d'Leit sollten eigentlech méi laang schaffen. An do ware mer net amused. Dat hutt Der matkritt. Mir hunn e Pressecommuniqué dozou geschriwwen, deen eigentlech alles seet, wat dozou ze soen ass an deen dat ganz, ganz, ganz gutt Resuméiert, mee dat ass en Affront. Et ass en Affront, datt mir elo an dësen Zäiten, wou mer eis befannen, hei eng Fedil hunn, déi eis gesot huet, d'Leit sinn eigentlech ze vill krank an si sinn ze vill abwesend op der Aarbechtsplaz, si wëllen am manner schaffen an si misste méi schaffen. An dat ass net ubruecht, mengen ech, elo esou Ueleg op d'Feier ze geheien an där doter Diskussioun. Mee mir wäerten och. do d'Visioune vun deem engen an deem anere genau op eis op d'Long huelen a kucke wat ass, wat wëlle mer. A mir wäerten den OGBL weiderhi fir d'Aarbechtszäitreduzéierung astoen an d'Fro vun enger besserer Work-Life-Balance an enger besserer Gesondheet vu dem Mënsch op der Aarbecht. An dozou sti mer. D'Aarbecht dierf net krank maachen a mir musse wierklech kucken, dass mer d'Attraktivitéit, wann een dann esou wëll soen, vun eisen ekonomesche Secteuren an d'Lut dreiwen an net erofdreiwen. Dat ass, mengen ech, och e grouse Punkt an ass och eppes, wou mer de Moien e bësse méi en Detail diskutéiert hunn. Mir si jo dann och net do ëmmer de Feind vun den Entreprisen, mir si jo déi, déi wëlle gemeinsam Léisunge sichen. Mee dat ass ëmmer méi, gëtt ëmmer méi schwéier, wa mer op eemol Attacken do mussen erdulden an ëmmer erëm domadder konfrontéiert ginn, dass kleng Entreprisen eis soen, mir packen den Index net, grouss Entreprisen eis soen, mir d'Kompetitivitéit ass net méi attraktiv genuch fir op Lëtzebuerg ze kommen, a gläichzäiteg gesi mer, dass d'Realitéit eng aner Sprooch schwätzt a mir gesinn nach ëmmer, an och dat widderhuelen ech nach eng Kéier, dass d'Zuelen e ganz aner Facteur schafen a mir hunn den Excédent brut d'exploitation vun den Entreprisen, dee weider klëmmt. Et ass och schonn eppes, wat ech ëmmer erëm soen, mee et ass awer esou an dat kann och keen eis falsch maachen. Mir hunn also dat Resultat no Ofzug vun den Dépensë vun den Entreprisen an allen ekonomesche Secteuren, dee weider an d'Lut geet an an d'Schéier zu de zu der Entwécklung vun de Salairen weider auserneen geet. Mir hunn och d'Europäesch Zentralbank, déi och haut nach eng Kéier, also déi och elo an dësen Zäiten eng Kéier bestätegt, datt d'Inflatioun net duerch déi steigend Léin provozéiert ginn ass, mee éischter duerch d'Beneficer, déi an d'Lut gaange sinn. Mir hunn eng ganz interessant Publikatioun vun der Chambre des Salariés, wann Der dat do wëllt am Detail eng Kéier kucken, déi Zuelen zu den Excédents bruts d'exploitation an déi dat beleet a mat offiziellen Donnéeën. Mir hunn elo virun zwee Deeg nach eng Kéier vun der CSSF d'Rekord-Beneficer vun de Banke matgedeelt kritt, 6,2 Milliarden Euro Resultater fir de Bankesecteur hei zu Lëtzebuerg. Mir sinn net an enger Rezessioun an ech kann net ophalen, dat awer och hei ze widderhuelen, well d'Donnéeën eis einfach dat dat doten ëmmer erëm beweisen an ouni do wëllen, wéi gesot, an Konfrontatioun ze goen mat deem engen oder mat deem aneren, mee et muss een awer ophalen, eis stänneg virzehalen, dass eis Léiner hei de Problem ass an dass se ze héich sinn, well dat ass einfach net wouer. Mir sollten gemeinsam kucken, souwuel d'Ekonomie ze relancéieren, wéi eis Standuerter hei ofzesécheren, wéi natierlech och d'Aarbechtsplazen, awer och Kafkraaft vun de Leit, an dat ass manifestement en Thema an dësen Zäiten. An dann ofschléissend zu där Actualité politique, déi mer haut de Moien duerchgeholl hunn, an da bleiwen ech e bësse beim Thema, hu mer aktuell Attacken dann och op eise Lëtzebuerger Pensiounssystem, déi ufänken, lass getrëppelt ze ginn aus Patronatskreeser, wou elo gefuerdert gëtt, datt schonn 2024 muss eng Pensiounsreform kommen, datt de System net viabel wier, datt mer do musse couragéiert politesch Décisiounen hunn. An och do nach eng Kéier einfach eng Warnung vum OGBL, net mat eis! Also mir wäerten eis do wieren a mir hunn, an ech mengen et ass net haut d'Plaz fir dorop anzegoen, déi déi Kristallkugel-Mentalitéit do wierklech sat, dass eis stänneg erëm gesot gëtt, vun droende Rentemaueren hei geschwat gëtt. A mir hunn, mir kënnen dat och kontestéieren, denoncéieren, mir kënnen och weisen, wou mir der Meenung sinn, dass muss eppes passéieren. A mir hunn eng ganz Rei Verschlechterungen 2012 un eisem Pensiounssystem erlidden, déi et elo éischter un der Zäit wär aus der Welt ze schafen, wéi nach weider ze verschlechteren. A mir wäerten astoen fir Verbesserung. Och fir vun eise Renten hei zu Lëtzebuerg. An, a mir erliewen dat jo e bëssen a Frankräich, wat do passéiert. Mir wëllen déi Verhältnisser do net, mee mir sinn awer total mat de, solidaresch mat de franséische Gewerkschaften, mam Front syndical, dat wësst Der. Den OGBL ass vun der éischter Minutt un dobäi gewiescht. Mir ware bei allen. Aktiounen, Demonstratiounen présent. Mir ginn ëmmer, och haut nach si Vertrieder vum OGBL op Metz an op Lonkech op Demonstratiounen. Mir sinn do vun der éischter Minutt an, ech soen dat, bis zu der leschter Minutt wäert den OGBL do dobäi sinn a mir ginn do net no. An och dat maache mir aus Solidaritéit. Mee mir maachen dat net nëmmen aus Solidaritéit, mir maachen dat, well mer selwer betraff sinn. Dat wëll ech och eng Kéier erklären, Mir hunn ebe ganz, wéi Der wësst, ass d'Halschent oder iwwer d'Halschent vun der Main d'oeuvre mëttlerweil zu Lëtzebuerg aus Frontaliere besat. Vun deene Frontaliere sinn ebe ganz, ganz vill Fransousen an déi hunn zum ganz groussen Deel Carrière mixte an deenen hir Pensioune sinn also direkt impaktéiert vun der Réforme des retraites vum Macron. An dofir ass den OGBL aus Solidaritéit, mee aus och eegener Betraffenheet vu sengen eegene Leit, mat mat do présent an der éischter Linn an an dat ass och richtig esou, dass sech do gewiert gëtt an a mir wäerten an d'selwecht géif hei zu Lëtzebuerg passéieren, wa mer eis wa mer hei mat der mat dem Thema konfrontéiert ginn. Mee dozou nach ee Wuert, Dir gesitt, dat leeft a Frankräich, an Däitschland hate mer gëschter, e Streik am öffentlechen Transport, dee mat dee wou mer och e Courrier gemaat hunn un déi däitsch Gewerkschaften, datt mer eis solidaresch erkläert hunn. Dir gesitt, et chaufféiert op ville Plazen an Europa, a ville Länner, an der Belsch si se och am Kämpfen, an oft gëtt an deem Kontext, Gewerkschaftsrechter a Fro gestallt, déi manifestéierend Leit gi schlecht duergestallt, déi streikend Leit ginn attackéiert. An och dat muss eng Kéier gesot ginn, datt dat net zoulässeg ass, datt dat einfach e Recht ass, sech anzesetzen an ze protestéieren, an datt et wichteg ass, datt et Gewerkschafte ginn, an datt et wichteg ass, datt et Leit ginn, déi sech och wieren, an dat hu mer an dësem Kontext och hei nach eng Kéier ënnerstrach, an eng kloer Bereetschaft och vum OGBL a vu sengem Haaptgremium, dem Comité national, ze soen, wann et noutwendeg ass, jo da gi mir och op d'Strooss. An dat hu mer gewisen an der Vergaangenheet a wäerte mer och an der Zukunft weisen, an dat soll och eng Kéier gesot ginn. Do soll keen op d'Idee kommen, eis dowéinst ze kontestéieren. Mir hunn Streikrechter, déi mussen au contraire nach verbessert ginn. Mir hunn Manifestatiounsrechter, an déi, vun deene muss ee kënne Gebrauch maachen, wann et, wann et haart op haart kënnt. Mee mir sinn natierlech ëmmer dofir, datt dat net esou wäit kënnt, an datt mer Léisungen um Verhandlungsdësch fannen an am Sozialdialog fannen. An dat ass jo och de Lëtzebuerger Modell, an dee weist jo och, datt mir, contrairement zu eisen Nopeschlänner, de Modell sech bewisen huet an dass mer awer villes och iwwert dee Wee kënnen erreechen. An iwwert dee Wee erreechen hu mer dann och ëmmer Beispiller, konkreter op eisem Comité national. Dir wësst, dass mer dann ëmmer en Exkurs maachen an wat leeft dann an den eenzelnen ekonomesche Secteuren, an den eenzelne Beruffssyndikater. Do soen ech Iech just elo an engem Wuert, dass vill, Um Dësch, dat leeft vill an de Secteuren. Et ass villes net spruchreif, mee do wäerte mer vläit oder leider nach drop ze schwätze kommen. Mee just déi, wou Der e bëssen um Bild sidd a wou ee kann driwwer schwätzen, dat ass, den Alain Rolling huet en Update gemat, wat bei der Dupont Teijin leeft d'ETF, wou Der matkritt hutt, dass do eng Volontéit war vun der Entreprise 106 Leit äis kal z'entloossen, a wou den duerch den Drock vun de Leit et awer elo mol fäerdeg bruet ginn ass, dass mer ewech si vun där Schinn direkt entloossen, a mir probéieren elo e Plan de maintien dans l'emploi mam Patron auszehandelen, wou d'Entreprise sech selwer elo gesot huet, Mir ginn eis sechs Méint Zäit fir d'Leit ënner an Aarbecht ze halen. Den Alain huet eis do halt dee Bericht enke gemat. De Christian Sikorski huet eis de Bericht gemat vun dem Kollektivvertrag vun der Ville de Luxembourg, wou no ganz laange Jore wou näischt passéiert ginn, net gutt weiderkomm ass, endlech e Kollektivvertrag ofgeschloss ginn ass. Och do e gutt Resultat an awer och do e Resultat duerch den Drock vun de Leit, déi einfach gesot hunn, et geet elo duer, mir kucken net méi no, dass hei, dass mer keng Transparenz an de Salairen hunn, ech ginn net op den Detail, wann Iech dat, wann Der do elo enker Detailfroe wëllt wëssen, kann ech Iech do mam Christian Sikorski a Verbindung setzen, mee et gouf am Fong keng linear Carrièren an déi si elo agefouert ginn. 1.300 Salariéë sinn awer ëmmerhi betraff, och dat e flott Beispill vun deem, datt d'Gewerkschaft eppes kann erreechen. Dann si mer kuerz op d'Mësstänn beim SIGI agaang. wou mer och drun erënnert hunn, datt den OGBL deen éischte war, deen déi opgeworf hat. Dir hutt dat vläicht matkritt deemools a couvréiert och, well do ware mir do mat engem Protestpiquet drop opmierksam gemaach, datt déi Aarbechtskonditiounen zum Deel katastrophal do waren an dat jo laang e Match ass, dee mer elo féieren an enfin elo dräi Audite gemeet gi sinn an déi Resultater d'lescht Woch jo, d'lescht Woch publizéiert gi sinn an déi am Fong total bestätegen, wat mir gesot hunn, dass et zum Deel katastrofal an exécrabel ass, wat, wat gelaf ass, dass déi Transparenz net geherrscht huet op der finanzieller Situatioun, dass och op der Perceptioun vun de Servicer vill gesot ginn ass, mee net vill gemeet ginn ass a virun allem, dass d'Leit, déi an engem ganz schiedlechen Aarbechtsklima hu misste schaffe goen, an dat ass fir eis awer schonn eng éischt Victoire. De President huet elo gekënnegt vum SIGI, et sollen elo Saachen an d'Weeër geleet ginn, d'Saache gi verbessert a mir bleiwen do um Ball. Mee och nach eng Kéier awer, fir Iech och ze weisen, dass et do e Sënn erginn huet, dass mer eis gewiert huet a gewiere wäerte mer eis och beim Groupe Delhaize. Do hutt Der matkritt, do hu mer e Pressecommuniqué scho gemeet,

higaangen an hu gesot, fir eis Delhaize-Butteker, mir wëllen d'Direktioun gesinn a mir loossen dat do net zou. A mir hu lo Reunioune mat der Direktioun, déi eis net konnte confirméieren, datt dat net wäert zu Lëtzebuerg stattfannen. An och dofir wäerte mer do en A drop halen an oppassen, datt de Beschäftegten hei zu Lëtzebuerg beim Delhaize näischt passéiert an datt déi do ënnert hire Konditioune weider kënne schaffen. Dann hu mer e klengen Ausbléck, pardon, dass vill op den SEW gemat, wou mer iwwer d'Presidentin vum Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft e Résumé gemat huet vun der Positioun vum SEW zu de Quereinsteiger, de Bachelor. Ech mengen do, dat hutt Der suivéiert, dat kennt Der alles, wou hatt awer op ganz androcksvoll Aart a Weis och nach eng Kéier gewisen huet, wat dat fir e Bradéiere vun dem Beruff vum Enseignant bedeit a wéi geféierlech déi doten Tendenzen och kënne sinn an den SEW och seng eege Wahlpréifsteng a Froe vum Enseignement un d'Regierung och nach eng Kéier duerchgeholl huet haut de Moien. Dat waren e bëssen d'Situatioun an den Entreprisen an an den eenzelnen ekonomesche Secteuren. A wann ech dann bei de Mobiliséierunge sinn an de Rassemblementer vun der Gewerkschaft, da schléissen ech of mam éischte Mee. Et ass elo ganz en Avant-première hei. Kritt Der dat elo mat? Den éischte Mee dëst Joer wäert wéi schonn zënter laangem am Neimënster stattfannen. Awer ee Neumënster, mee wat dann awer dëst Joer dann och erëm e bëssen aussergewéinlech ass, mir wäerten och den Discours politique du premier mai, Op dem éischte Mee halen an net an enger Virfeier an och am der Abbaye Neimënster. Do ass jo villes passéiert. Säit ville Joren hu mer ëmmer eng Virfeier, eng politesch Virfeier gemat an den éischte Mee méi e festiven Dag gemat. Du koum Covid, alles anescht. Lescht Joer war Index, Lutte, alles anescht. A mir hunn, sinn awer zu der Konklusioun komm, dass mer wëllen aus eisem éischte Mee en éischte Mee maachen, deen souwuel politesch ass wéi och, Feierlech, festlech, Familljen, Kulturen, vereent. Dat heescht, mir wäerten um 10 Auer 30 de Rassemblement maache mat der Ried oder mat de Rieden zu der zu dem Éischte Mee an dann dono, wann d'Rieden da fäerdeg sinn, déi dauere jo ëmmer e bëssen, dann ass Apéritif a Concerten a Zauberer a Programm fir Grouss a Kleng a fir d'Famille mat Kultur. an e bëssen Feieren ugesot, sou dass mer frou sinn, dee Programm haut kënnen esou ze annoncéieren, dass mer déi zwee Volete vun eisen éischte Mee do kënne matenee vereenen. Voilà, dat mengen ech war elo den Tour gemat vun eisem Comité national haut de Moien. Ech kucken enk, ob ech näischt Wichteges vergiess hunn. An da soen ech Iech Merci fir d'Gedold, dass e mer esou e. Tour d'horizon hei em esou vill Dossieren, dass ech weess, dass einfach vill, mee merci awer.